Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, e Véierel vun de Kanner hei am Land lieft ënnert der Aarmutsrisikogrenz an e Fënneftel lieft an enger Famill, déi Problemer huet, en adequate Wunnraum ze bezuelen. Dat ass den traurege Bilan, deen aus enger Analys vun der Unicef ervirgeet. An dat ass och den traurege Bilan vun der Politik vun de leschte Joren. Déi lescht Regierungen an d'Majoritéit hei an der Chamber konnten net verhënneren, datt d'Schéier tëschent Aarm a Räich weider ausernee geet. Wärend d'Kanneraarmut an de 40 räichste Länner vun der Welt an de leschten 10 Joer ëm 8 Prozent erofgaangen ass, ass d'Aarmut zu Lëtzebuerg ëm 3,7 Prozent gestigen. Ëmmer méi Kanner hei am Land ginn a Famille grouss, deenen et net nëmmen temporär, iwwer Jore finanziell net gutt geet, an dat trotz den aktuelle Sozialhëllefen. Dat seet vill doriwwer aus, wéi ongerecht mir de Räichtum vun eisem Land aktuell verdeelen. D'Ongläichheete sinn an eisem Land esouguer esou frappant, datt d'Unzuel u Kanner, déi ënnert der Aarmutsrisikogrenz liewen, ouni Sozialhëllefe bei 37,7 Prozent géif leien. Et ass also net esou, wéi wann d'Sozialpolitik iwwerhaapt näischt géif bréngen, mee d'Mesurë ginn einfach net duer. D'Ongläichheeten an och domat d'Ongerechtegkeete sinn esou enorm, datt et nach méi éierlech Efforte brauch. Mir hu Kanner, déi an Haiser mat fiichte Mauere schlofen, well d'Eltere sech keng Renovatioun leeschte kënnen, Kanner, déi a Famille grouss ginn, wou den Alldag vun der Aarmut geprägt gëtt a wou och schonn d'Kannerzäit vun den Elteren an de Grousselteren vun Aarmut geprägt war, well d'Aarmut grenzt aus an dofir ass d'Aarmut och sozial verierfbar. Wiem d'Sue feelen, fir esou um gesellschaftleche Liewen deelzehuelen, wéi et déi meescht aner Leit maachen, ass manner visibel an zitt sech oft vu sech aus nach méi zeréck, well een sech fir seng Situatioun schummt. Dowéinst huele Kanner aus Famillen, deenen et finanziell net esou gutt geet, oft ganz anescht u gesellschaftlechem Liewen deel wéi hir Kolleegen. Si hunn aner Ressourcen an dofir och oft aner Bildungschancen a méi eng schlecht Gesondheet. Dat féiert zu déiwe Griewer tëschent de Gesellschaftsschichten an zu Ongerechtegkeeten, géi déi d'Politik virgoe muss. An do falen natierlech Stéchwierder vun der Steierreform, vum Indexéiere vun Aiden, Subsiden a Steierkreditter a vum Héijen vum Mindestloun. Mir wësse säit laangem, datt d'Monoparentoen iwwerduerchschnëttlech oft vum Aarmuts, vun der Aarmut betraff sinn. A mir wëssen och, datt eng Steierreform do hëllefe kéint. Et ass kloer, datt den Impakt vun de Sozialleeschtungen erofgeet, wann ee fix Montanten huet an dës net automatesch indexéiert ginn. An de Problem vun de Working Poor, déi vill Employéen zousetzt, ass jo och näischt Neies. D'Problemer sinn also bekannt an et feelt net un Analysen, Strategien oder Ideeën, et feelt virun allem un der Ëmsetzung. Mee amplaz vun enger staarker Sozialpolitik gesi mir am Moment jo éischter eng Regierung, déi léiwer géint déi Äermste mat der Police virgeet. Dobäi wier et fir d'Kanner awer esou wichteg, datt endlech méi géint d'Aarmut géif gemaach ginn. Well d'Kanner mierken, wann hir Eltere Geldsuergen hunn. Si mierken, wann d'Elteren Problemer hunn, eng finanziell, eng finanzéierbar Wunneng ze fannen. Wann um Enn vum Mount genee muss gekuckt ginn, wéi eng Liewensmëttel nach kaaft kënne ginn. Wann d'Elteren nervös ginn, well dat eenzegt Puer Wanterschong, wat een hat, bemol e Lach huet. Wa finanziell Onsécherheeten den Alldag prägen, dann ass d'Situatioun doheem oft ugespaant. Dat spieren d'Kanner an dat beaflosst och hir Entwécklung. Aarmut ass eng Belaaschtung fir e Kand, et begrenzt d'Participatiounsméiglechkeeten an huet och oft en Afloss op d'psychosozial Gesondheet. Dofir brauche mir eng staark Sozialpolitik, eng wéi mir se an de leschte Joren eben nach net haten. Ech soen net, datt näischt gemaach gouf, mee et war einfach net genuch. Mir brauchen am Kampf géint d'Aarmut méi Initiativen, an dat esouwuel national wéi och um Gemengeniveau. Aktuell bestëmmt d'Gemeng, an där ee wunnt, ëmmer nach ze staark, wéi einfach een un Ënnerstëtzunge komme kann. D'Offer an d'Disponibilitéit vun Office-sociauxen ass net an all Gemeng d'selwecht. An och net all Gemeng huet en Cent-Buttik, Second-Hand-Shop oder e Jugendhaus. Grad kleng ländlech Gemengen hunn oft keng grouss Offer un Ënnerstëtzungsmoossnamen, obwuel et grad dës Gemenge sinn, déi Persoune mat klengem Akommes an de leschte Jore verstäerkt unzéien, well d'Logementspräisser oft hei nach méi niddreg si wéi an de Stied. Mir mussen dës Entwécklungen Rechnung droen an d'Hëllefe dohi bréngen, wou d'Leit sinn, dat heescht natierlech an d'Stied, mee eben och an de ländleche Raum. Well d'Zuele schwätzen eng kloer Sprooch, Lëtzebuerg huet sech verschlechtert. Mir mussen eis guer net emol op d'Ausland, mam Ausland vergläichen, et geet duer, wa mir just op eis Zuelen hei zu Lëtzebuerg kucken. Am Land, hei am Land gouf et virun 10 Joer nach manner Kanner, déi vum Aarmutsrisiko bedroht waren, wéi haut. Wann ee sech dann de Rapport vun der UNICEF ukuckt a gläichzäiteg virun Ae féiert, wéi vill Sozialleeschtunge mir hunn, déi net automatesch un déi ausbezuelt ginn, déi se brauchen, da kann ee sech dach nëmme wonneren. De Crédit d'impôt monoparental an d'Allocation de vie chère goufe jo eigentlech an d'Liewe geruff, fir grad deene Leit ze hëllefen, déi et am dréngendste brauchen. Mee trotzdeem gëtt ganz bewosst a Kaf geholl, datt en Deel vun de Leit, déi d'Hëllefe kéinte kréien, se net ufroen, well se net wëssen, wéi et geet oder datt se iwwerhaapt eligibel sinn. Et spuert een als Staat natierlech Suen, mee zu wéi engem soziale Präis? Mir wëllen hëllefen, déi och wierklech do ukommen, wou se gebraucht ginn. An dat bedeit och fir eis, dass Steierkreditter wéi de Crédit d'impôt monoparental an d'Aiden, wéi zum Beispill d'Allocation de vie chère, automatesch ausbezuelt an indexéiert musse ginn, fir ze verhënneren, dass Leit se net ufroen, déi se awer wierklech zegutt hätten. Hëllefen um Pabeier sinn zwar eng schéin a gutt Saach fir d'Bild vun der Regierung, mee si hëllefen de Familljen kee Schratt weider. Mir brauchen Hëllefen, déi den Alldag vun de Kanner och wierklech veränneren. A mir brauchen am Kampf géint d'Aarmut Ënnerstëtzungen, déi de Famillen nees Loft fir ze ootmen an Zäiten, wou d'Wuerepräiser esou séier an d'Luucht ginn, dass se ëmmer méi Haushälter ënner finanziellem Drock geroden. D'Schéier tëschent Aarm a Räich däerf net weider ausernee goen, mee muss au contraire zeréck goen. D'sozial Gerechtegkeet muss eng Prioritéit sinn an déi scho laang geplangte Mesurë mussen esou séier wéi méiglech ëmgesat ginn. Mir dierfen net weider nokucken, wéi d'Ongerechtegkeeten nach weider wuessen. Zum Schluss wëll ech der Madamm Delcourt e grouse Merci soen fir dës Interpellatioun an ech soen Iech och alleguerte Merci fir d'Nolauschteren.